Inselmilkom. Nilqakom għal programm ieħor 606. Għal min għadu ma segwina dan huwa programm dwar il-kandidati li se jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Illum magħna għandna lil Christian Zammit. Christian għandu 26 sena u joqgħod ix-xara Għawdex. Din hija l-ewwel darba li qed jikkontesta elezzjoni fuq bażi nazzjonali f'isem il-Partit Laburista.

Nutar. Għandu 26 sena. Imwieled fil-11 ta' Ottubru tas-sena 1982. Bin Alfred minn Birkirkara u Nazzarena mix-Xara Għawdex. Il-kbir fost tliet aħwa, żewġ subien u tifla. Kolli ngħidlek, iddeskrivili lil Christian Zammit f'żewġ minuti. Xi tkun it-tweġiba tiegħek? Naħseb jiena Għalkemm ħriġt tal-politika u inni diversi snin savorit fil-politika naħseb li l-ewwel nett huwa bniedem timidu. Imma ser tikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Ekku.
Trid tkun
kuraġġuż mhux ħażin li ta' 26 sena tażel li tikkontesta elezzjoni mhux fuq bażi distrettwali imma fuq bażi nazzjonali. Nifhem ħanejdu hekk il-biżmien imbagħad eh, ħafna mill tibqa' timidu ta' ġifieri, però ħafna mill-timidezza tiegħek ittajjara peress li tkun drajt imbagħad fix-xena. Kif qedlek jiena diġà eh, fil-partit eh, kont involut anke fis-Segretarjat Internazzjonali ta' Ġew Mifsud. Tiltaqa' ma' nies minn kulturi differenti, tibda tiftaħ moħħok, tibda tiftaħ il-perspettiva tiegħek. l-università x'in tagħmel qabża, kull student għawċi jagħmel bażikament x'in jagħmel dik il-qabża jaqsam il-fliegu u tibda tgħix għal rasek Malta, tkun indipendenti, tibda tagħmel il-budget tiegħek, ġifieri affarijiet żgħar li mbagħad eh, bin-naqra naqra inti tibda. Ma finalment xħajrek li tikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew? Il-Parlament Ewropew jiena x-xena internazzjonali dejjem kienet toġobni. Se jiena fl-opinjoni tiegħi eh, bħala żagħżugħ ovvjament bl-entużjażmu ġovanili tiegħi, ħassejt li stajt nagħti kontribut aktar u aktar bħala Għawdxi peress li ma kien hemm qatt kandidat għall-Parlament Ewropew minn naħa Laburista li kien propjament Għawdxi. Jiena ħassejt li stajt nagħti kontribut, stajt nimla din il-vakanza, stajt inwassal Il-leħen taż-żgħażagħ u tal-Għawdxin f'din ix-xena wkoll, xena li kif qed ngħidlek dejjem interessatni. Meta kien il-mument deċiżiv u ma' min ikkonsultajt qabel ħadt il-mument deċiżiv? Eh, ifhem, jiena kif qed ngħidlek, tal-Parlament Ewropew kien intelgħu niżel diversi xhur ġifieri. Id-deċiżjoni finali bej wieħed ieħor ħadd qisu eh, naħseb jiena addirittura sena sena u nofsilu ġifieri. Tikkontesta dawn l-elezzjoni.
Iva, iva, ġifieri ma kienx deċiżjoni li ħadd f'Diċembru. Pubblikament kienet f'Diċembru li għadda. Ma konti lek taħseb dwar minn. Kien inni, kien inni fil-fatt ġifiri eh, naħseb ftit snin wara wara l-elezzjoni tal-2004 qed eh, darbohra ma tkunx li ma jkunx hemm wieħed għawċi. Ma kontx għad indeċidejt li nkun jien, ġifieri mbagħad eventwalment qed tiva qed eh, imessi imessi nipprova. Ninsabu hawnhekk ix-xara propju quddiem id-dar ta' Christian Zammit. Ser nidħlu ġewwa nitkellmu mal-ġenituri tiegħu. Din hija ommu Nazzarena. Tiddeskrivi tfulitu. Dejjem nafu jistudja u futbol. U dan huwa missieru, Alfred Zammit. Partitarju kbir ta' Birkirkara. Anke jekk jgħix ix-xara, kull darba li jilagħbu Birkirkara, Ma jfallix logħba waħda. Meta kien żgħir, Christian kien imur miegħu wkoll. Jaqtax qalbu determina tal-ħaġa li jkun ħajamel għalla jbierek. Ma 606 ommu taqsam magħna esperjenza partikolari li lila u l-Mister Christian kienet inkwetatom bil-kbir. Ftit snin ilu kien spiċċa l-isptar b'deni qawwi għax kien marġoking u jaħsbu li kien ikun hemm xi ġrieden mejtin fit-triq għax kien imur fwit U kien ikun hemm ħafna ġrida l-mejtina, ma kax joħorġu bil-lejl tgħaddi xi karozza u taffiġhom. U spiċċa l-isptar bdeni qawwi u wara serna nafu li kienet kitma ta' barot. Minnaħa l-oħra, Christian, lil tad-dar kien jinkwetom għajra l xi esperjenza l-emmulawn, il-familja tiddeskrivi lil Christian bħala bniedem kwiet għalkemm fuq tiegħu.
Tal-isptar niftakar jien darba waqa' minn fuq tala fuq kaxxa ta' trak taħija li ħafirlu u mar jinżel u niżel ħakmetzi u ġalbiba u spiċċa stabat moħħu mal-art għat għandu ferretta u fix-xar tajni ħadu ma tal-axxar. Darba minnhom kien sejjer il-mużew U inti sullu l-isteering tar-rota u baqdi ħarġa għal. Nitkellmu ma' uħud mill-ġirien tiegħu. Dan huwa Chris, magħruf bħala Chris ta' ċenċ. Jiftakru bħala tifel fuq tiegħu. Chris nafu bħala ġirien tiegħi. Dejjem jiġri bir-rota, jisuq bir-rota, jilgħab il-ballun u ġażbik dejjem jilgħabu għaw fit-triq. Jew guralu hekk.
Nixtaq li jkomplu l-karriera fil-politika jimxi l-qoddim. Speċjalment din tal-Ewropa. Nitkellmu wkoll mal-kuġini. Eh, Kristen niftakru jien għadu jitwielet l il-kuġin li kelli għawax l-oħran kollha jgħixu l-Awstralja u l-Amerika. Niftakarni nistenni ġej ġej ġej u wasal. Kon dejjem hawn għax l-ewwel baby bħal speċi kbirt miegħu u kibir miegħi. Eh, għamil żmien kont babysitter miegħu maħutu kellu żewġ ħutu. Eh, kien ibqareb. Clint Bajada, prezentatur popolari ħafna fuq l-istazzjonijiet One. Huwa l-kuġin ta' Christian. Niftakar darba meta konna żgħar vers li aħna ta' mpar xorxin l-istess età. Eh, Christian kien jilab ma' għawdex. Nsejt li ma' tim kien jekk ma' kien xawdex fil-verità. U jiena dak iż-żmien kont nilab ma' Santa Lucia. Niftakar kas li darba eh, kena logħba taħraq ħafna li xit-tim ta' għawdex kien vera tajjeb dak iż-żmien u kienet diffiċli għalina biex biex aħna nerbħu din il-logħba u waħda importanti mis-section li kellna. Niftakar darwejn kont attacker u kien l-aħħar raġel qed jiddeventi u nsertajna li hu kien il-bniedem li eh, kienet jimmarka li li bħala plejer ġifieri labna logħba siħa pratikament ħdej xurxin u jiena rrid nattakka u jrid jiddeventi.
X'jiftakar dwar Christian? Huwa bnedem kalm u naħseb jiena xi kultant jaħseb aktar minn darbtej qabel ma jrid kelma, iżda eh, jiena qbajt impressjonat li meta Kristjan dan l-aħħar tefa l-kandidatura tiegħu għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, meta rajtu jagħmel il-punti wanka eh, jiddibatti ma' nies oħra, bajt impressjonat bil-mod kif u jġib ruħu. Dan huwa s-sindku tal-Kunsill Lokali tax-Xar Għawdex, Joe Cordina. L-innu ta' Christian Zammit, il-li nafu għal numru ta' snin minħabba li huwa mir-raħal tagħna. Ħdimna ma' xulxin ħafna fil-Kumitat tal-Labor tax-Xara, fiż-Żaża. Kristjanilu ħafna jaħdem fil-Partit Laburista, ovvjament illi nafu numru ta' snin bħala kollega u għanna ġifiri naħdmu tajjeb ħafna fil-partit. Attenda l-iskola primarja ta' xar Għawdex. Kompla bl-istudju tiegħu fis-seminarju u aktar tard fiċ-ċentru tal-istudji avvanzati f'Viktoria Għawdex. Għal qalbu kellu l-lingwi. Kien għalhekk li fis-sena 2000 huwa beda l-kors tal-liġi fl-Università ta' Malta u ggradwa sitt snin wara. Jispjega li għalih, għax hu Għawdxi, l-esperjenza fl-Università mmaturatu. Għal wieħed Għawdxi esperjenza li żgur timmaturah l-Università, peress illi kif qed ngħidu inti tgħaddi minn esperjenza illi trid taħseb għal rasek. Tkun indipendenti, ġifieri, U fl-aħħar mill-aħħar tibda tibni ċerta relazzjonijiet illi li kieku tkun għadek tgħix mommok eh, diffiċli diffiċli illi tibnihom peress illi ovvjament eh, meta inti tkun qed taħseb għal rasek kontinwament, ġi minn flodu sa flaġija trid taħseb għal rasek, bla dubju hija esperjenza li minna titgħallem ħafna. F'dan iż-żmien għatta ħafna ħin man-nannu tiegħu minn Birkirkara. Kristjan tajb li ngħidu għamel ħafna żmien jgħix Birkirkara meta kienet jistudja l-università. U l-fatt xi ftit ta' żmien ilu kont qed nitkellem man nonnu għetlu Kristjan ħajoħroġ kien jaf iġifieri bdejna diskutu fuq għalli għalli ħaqqu għax l-istudju li kien jagħmel is-sijat twal li kien jagħmel ma jiċċaqlax sibtu ħadd wara wara l-università kull ħin kollu jistudja wara kollox biex tagħmel xi ħaġa titbati għaliha u naħseb jiena Kristjan bata sabiex illum il-ġurnata wara kollox jgħat nutar u anke jagħmel eh, suċċess fix-xena politika. Qatt ma qatt ma buttajt speċi kien dejjem hekk willing li kien għandha jbirek jiġi tajjeb u kien għal qalbu. Fi triqtu lej ix-xogħol 606 jitkellem ma' Christian Zammit. Illum nutar pubbliku u jmexxi uffiċċju li waqqaf huwa stess. Nistaqsuh biex tikkonsisti l-ġurnata tax-xogħol tiegħu.